Оля Улькка ятлӑ калава эпӗ малтанласа ҫырма пуҫланӑ. Ун чухне литературӑна пикенсех ӗҫлес тесе шухӑш пулнӑ, анчах та малтанах пысӑклантарнӑн кӗрсе каяймастӑн. Вӑт ку малтан ҫam пек эскиз евӗр пулса тухнӑ пӗчӗкҫӗ калав. Надинец кӗртес мӑнне Новелла та тенӗччӗ. Калалах пулса ҫитеймен новелла терӗ. Ҫак новеллӑна чӑн-чӑн пурнӑҫран илнӗ пулӑмпа ҫырнӑ. Ку хӗр ача сӑн ӳкерчӗкне ман пата йӑмӑк Светлана илсе килсе пачӗ пӗррехинче. Аппа, аппа тет, паха ҫак кам вӑл тет, пӗлет ӗнтӗ. Хӑйпӗрех иккен, мана кӑтартса тӗлӗнтересшӗн эп палламарӑм. Ку хӗрача кам-ши тесе шухӑшларӑм-шухӑшларӑм. Хамӑр ял хӗрачин те ун чухне йӑмӑк пушкӑлта вӗренетчӗ. Хамӑр ял хӗрачи камне никама та каласа хываймарӑм. Ял пысӑк, икӗ пенҫе. Шкулта ылтӑн медальпе вӗренсе тухнӑскер терӗм. Вара эпӗ пӗлместӗп терӗм ҫапах та ушкӑнрен. Ухмахан кал терӗм. Унтан тепне Оля тесе ят патӑм. Ухмахӑн кап йӗрӗнчен икӗ кас урлӑ ял вӗҫӗнче туркасра пурӑнать. Унӑн ватӑ ашшӗпе амӑшӗ пур. Аня, ӗнтӗ новеллӑра вӑл Оля Улька. Мӗншӗн Оля Улька тени Оля чухне вӑл Оля тенӗ малтан ӗнтӗ. Аня тенӗ малтан лайӑх чухне. лайӑх вӗреннӗ шкута лайӑх пурнӑҫпа пурӑннӑ чухне карап вӑл сумсӑра тухнӑ. Мӗншӗн? Ылтӑн медальпе вӗренсе пӗтернӗ хӗр илемлӗскер, шутсӑр илемлӗскер, ҫав тери талантлӑскер. Ылтӑн медальпе шкултан вӗренсе тухсан вӑл каять Сыктывкар хулине мӗнле пуль института вӗренме. И пӗлеймерӗм мӗнле институтра вӗреннине. Ҫавӑнта вӗреннӗ чухне, ну, Вӗреннӗ чухне нагрузка яланах пулать. Лайӑх вӗренес тесе тӑрӑшса вӗренекенсем нумай вулаҫҫӗ, нумай вӗренеҫҫӗ. Вӗренес мар текеннисем, иккӗпе виҫҫӗпе вӗренекенӗсем вӗсем яланах сиккелесе ҫӳренӗ. Унта-кунта чупкаланӑ танцплощадкӑсенче, дискотекӑсенче ку питӗлах вӗреннӗ, нагрузка пулнӑ тата ҫамрӑк чухне эпир пурте ҫамрӑк. Пурин те юратас килет. чун ҫамӑк чун вӑл юратмасӑр пулмасть. Пурте юратса курнӑ, пурте юратса пурнӑҫа кӗрсе кайнӑ. Вот каччӑ пулнӑ терӗҫ унӑн. Ҫав каччӑпа унӑн темӗскер пулсах пӗтмен. Вӑл инкеклӗ юрату пулнӑ. Чи пӑрахнӑ, чи юратман, темле пулса тухнӑ ӑна никам та пӗлмест, хӑй каласа параймасть Ун чухне ӗнтӗ вӑл, ун чухне ухмахланӑ. Ҫав хӗрачаҫӑн пек пӗр вӗренсе пуҫне ҫав тери вӑйлӑ нагрузка пынӑ тата юрату инкекӗ пулнӑ, ухмахланса кайнӑ. Мӗн тарӑнччен илемлӗ хӗр, ҫӳллӗ илемлӗ яштака. Вот ҫак сӑн ӳкерчӗкне мана панӑ сӑн, ҫав ун портретне эпӗ мана панӑ сӑн ӳкерчӗкрен ҫырса кӑтартрӑм. Ӑна паянхи кун пек астӑвап ҫав сӑн ӳкерчӗке. Карен вара эпне хам пурнӑҫа эпне мӗнле аслӑ? Ҫав Тургас ӗҫӗнче Ҫӗнкас, Тургас ялӑн пӗренӗ, Анаккас ялӑн тепӗренӗ. Паринче пирӗн пур тата Малйин тени пур. Кунта пирӗн хулаш пулнӑ. Хулаш Военноград теҫҫӗ. Унӑн пӗр енӗнче вырӑскаси, тепӗр енӗнче мишеркаси. Анаккас, Тургас Пачӑхка хӗверанӑш енче чи хӗрринчи касра ҫак Улюлка пурӑнатчӗ. Эрна ӑсталат мӗнлескерччӗ вӑл. Ҫарамас вӗт ҫинчен ҫӗтӗк ҫурӑк хуралса ҫитнӗ фуфайка тӑхӑннӑскер, шӑплӑ ҫӳҫлӗскер ҫӳҫне кастарнӑ ӗнтӗ, йӑлтах илсе хырса янӑскер кӑштахлӑ ӳснӗ те шӑртлатчӗ. Сӑнӗ пуҫӗ тискер ҫав тери. Кирсатӑпа ҫӳретчӗ ҫара ӑран. Эпӗ ӗнтӗ ҫула кӗме хӗррине пӗлместӗп. Вара вӑл Катя кӗсйинчи Фимка чиксе ҫӳрет тетчӗҫ. Те кам курман Фимкине? Ну, пӗррехинче ҫак ухмаханкӑпа ман хамӑн тӗл пулма летрӗ куҫа куҫӑн. Эпир ӗнтӗ колхозсен вӑхӑтӗнче пурӑннӑ, ӳссе ҫитӗннӗ. Пире ҫум ҫумлама янӑччӗ колхоз хирне куккурус. Куҫҫуль ӗҫме ҫумламан. Калаҫу ҫак кинчеччӗ вӑл. Эп ҫав, эпир ҫавӑнта пӗр хӗр пушпа утатпӑр та шӑпах пулай хӗр енче пӗрисем тӑм кирпӗччӗ леҫҫӗ ҫулла. Вара ҫавсемпе анка тӑрать. Анкан кӳршӗсем тӑм кирпӗч ҫапаҫҫӗ иккен. Анташӑпа тек халь сӑнакан вут кукайкӑпа кӗрсе атӑпа ҫакла пуҫ улма ҫулап юлчӗ. Лешсем пӑлана анса карӗҫ пур тек, тӑм кирпӗч ҫакма. Акуҫыран хӗрӗнче ӳлчӗ, ҫыран хӗрӗнче мана вӑл ҫулап илчӗ. Эпир анса каймарӑм, те кӑшкӑрайман, те хӑранипе ваптарса кайнӑ. Вӑл ман пата лауда теп кутӑнчӑка, вӑл ман пата лауда тата эп тата кутӑнчӑка, а хыҫалтаҫ пысӑк ҫыран, пысӑк ҫыран хӗрринче, а пысӑк ҫыранран шӑпах унта тӑмлӑх авӑр пурччӗ. Пала, эпир ӳснӗ чухнен те самаях тарӑнччӗ вӑл. Эпир унта ишме ҫӳреттӗмӗрччӗ, выляттӑмӑрччӗ, виснӗ пӑвара халь пачах та чӑхка утса каҫса кать. Тахҫан авал унта кимӗсем те ишнӗ теҫҫӗ, сулӑсем те хыптарнӑ теҫҫӗ. Ҫаптӑмлӑх тахҫан ки тарӑн вар авӑр юлнӑ, ҫав авӑра сикнӗ. Ҫав авӑра сикнӗ те темле авӑрне анса кайман ҫыран хӗрринче тӑрса ларнӑ, авӑр хӗрринче. Эп хам астумап, халлим те астумап, мӗнле сикнине те, сикес шухӑш пулни те асмап, эп хӑрам та сикнӗ. Харам вара те йӗне мана тахӑнсем хӑватнӑ вӑл. Эп калчан ҫав самант ман пуҫра юлман. Яна питӗ хытӑхран. Карен вара Анькаманен мехте туман. Но вӑл ун пиркинде хавла ҫӳрен те ялта. Эп санран питӗ хытӑхран пек, халь кунккине кӑларать, халь кунккине кӑларатпӑр тесе шухӑшлани ӑстал. Вара Карен тепӗр кунне ман ура питӗ хытӑ ыратма пуҫларӗ. Эп усахлама пуҫларӑм. Мана анне Изагарӑ юмӑҫа Юмӑҫ мар-ха, ура лартакан патне, патӑррине. Урана, ура сыппине ӗнтӗ, ура пакӑлчаки сиксе кайнӑ ҫул ман, мӗн пулнӑ ҫул. Вара ҫавна шӑлса ячӗ, ну иртсе кай мар, ура хӗрелсе, хӗрелсе пӗчӗк пӗрене пек пысӑк ишсе кайрӗ. Вара ӗне юмӑҫа кайнӑ. Юмӑҫ каланӑ, шывран вӑранӑ тенӗ. Вӑт, мӗне калас? Терӗп те тӗрӗс те тӗрӗс мар, юлашкинчен

Вӑт эко мӗншӗн ҫавна ҫырнӑ, унӑн пӗлтерӗшне палӑртассине. Ытама илме-именмелле мӗн тӗрлӗ ҫынран хӑрушӑ-мӗлке юлчӗ. Хӗл кӑтартнӑ кӗсне евӗр ӗмӗр вӑрӑм, юрри кӗске пулчӗ унӑн. Ҫынӑн пӗтӗм илемӗ, ҫынӑн пӗтӗм пӗлтерӗшӗ вӑл пуҫ ӗҫленинче. Енчен те ҫынӑн ӑс-хакӑлӗ ҫухалать-тӗк-и, вӑл ҫав ҫын мӗн тӗрлӗ ӑслӑ, интереслӗ, илемлӗ пулсассӑн та вӑл пӗтет. Вӑл хура мӗнке пулса юлать, вӑл ҫынӑн ӗренки ҫухалать, выльӑх шайне кӗрсе юлать. Тискер выльӑх пек пулса кайнӑ вӑл. Вӑт ҫав тарӑнччен тӗлӗнмелле сунар куҫӑмне тухрӗ ҫантаҫутӑм. Ирна ахӑртнех пӗр-пӗр ларса. Пысӑк пуҫ тӑватӑп пуль-ха, Денис Гордеев мӑнана ялав рябчӗ ӗнчӗкаланчӑк пулсан, калама новелла Ирна пысӑк повеҫ ҫырма пултаратӑн питӗ интереслӗ сӑнар тенӗччӗ. Ҫӗлӗк шухӑш-пуҫа пур-ха хальлӗхе туман кайнӑ. Мӗншӗн тесен урӑхларах кӗнекесем ҫыртӑм, урӑхларах калавсем ҫыртӑм.